कते टाइम भऽ गेलैए ई कखनी एतै ई फेकुआ छौड़ा पता नहि हम एकरा इन्तजारमे अपना ससुरारिसँ नैहरा चलि आबै छियै ई हमरा इन्तजार एते करबैत रहै छै जल्दी एबो नहि करै छै आ एतै तऽ ओकरासँ गप नहि करबै हम देखी तऽ ओंगियो लागै छै कखनी एतै गे माय गे माय गे के छियै आ, हमरा बुझा गेलै ने एने आ। चिन्ह लेलही चिन्हबै ना बाप रे हमर हाथे छुप के चिन्ह लेली हमरा तो चु- चिन्हबै ना हाथ छुप कऽ ये मन कथी ला खसे ने चित्त तोरा से हम नहि बात करबो आब आयो बा हुई से गेलही रुसबै नहि देखी तऽ कते टाइम होइ छै ये कत टाइम भेल हो पाँचे मिनट लेट भेलो की पाँचे मिनट लेट भेलै तू आधा घंटा लेट कर दै छियै कहै छी पाँच मिनट लेट भेलै ठीक है ओहन कम बेसी आगा पछा होइ छै हमे ई दिन दुपहर में आबै छियै तोरा से मिलै लए गाछ वृक्षी में तू घर पर लसकल रहै छी अरे बाप घर पर लसकबै ने मोगी छोड़बे ने करैत रहै छै हमरा चुम्बक जखा सटल रहै छै हैं? मौगी के नाम नहीं लई मौगी के नाम लै छी तो हमार कलेजा कटते छै हे तेरी के। आ तू अपन घरवाला के नाम रहती नाम लेत रहती तो हमरो छाती फटैत आय रहै अखनी नाम ले लियो ओकर ओकर नहीं। नाम कथी ले लै छी आरामी कुत्ता के हे तेरी के, छोड़ ना हटा। हम तोहर प्यार में हाँ तोहर प्यार में हाँ। एते दीवाना भऽ गेल तू एते दीवाना भऽ गेल छियौ कि हम खुशी से पागल भऽ गेल छियै गौ ना ना ना ना ना पागल नहीं पागल भए जेबी तऽ हमहूँ पागल नहीं भए जेबै ठीक है ना थुन न हमरा लए कुछो नहीं लाबली खाए पिए लए खाए पिए ला कहाँ कुछो ले लियो हम तऽ हबर हबर दौड़ते दौड़ते एलियौ तऽ कथी लए देब कहबो ने केली से कुछ होले नहि या हम जो चोरी छुपे से आबै छियै तोरा खातिर ससुरारि से एते दूर आबै छियौ तोरा से मिलै लए आ केना करि कऽ कहतियौ तू अपने मन से लाबती ने टेंशन नहि करना तू कथी लेबही पैसा लेबही आ सोना चानी लेबही हीरा मोती लेबही कथी लेबही हम सब कुछ दे ला तैयार हमरा के तोरा हीरा मोती सोना चांदी नहीं चाहिए बस तोहर प्यार चाहिए और हमर प्यार प्यार से हमरा जहरो खिया दे बस भए गेल कला सुन ना हाँ तोरा हम एकटा निशानी देबो कथी के कोन निशानी हम तोरा टांग में एते मोट के कारा देबो कहरा हाँ हे चानी के हमर घरवाली पिन्ने है ना हाँ। सुतल रहते तऽ हाँ। चुपे चापे चुपे चापे कड़ा सटका लेबै या आबि के तोहर टांग में पिन्हा देबै कोई डॉक्टर तो कहते ना ई हे, केतना कतऽ कह- लावली हमर घर के लोग हे कहते किनलिए से क्या कथी के सौ ससुर देलकै हमरा ओतऽ अच्छा एहि बेर दे दिया आ हम जेबै तऽ ओहि बेर पिन्ह के एबै हैं हाँ ठीक है ना सुन ना हाँ। के गपे सपे करैत रहबी कि कुछ हेबो करते

बेसी नहि चुमा लेबो लोक नहि देखेतै से तोर मोछ से हमरा बड़ा गुदगुदी लागै है छौ तेरी हमर मोछ है एहन चोप चोबार है ना केकरो हम अपन घरवाली के चुम्मा ले छियै हैं? हम नहीं देबो तोरा चुम्मा जो है बात तेरी के नहीं ले देबो हम। ले ले, ले पोछ ले ले ले नहीं हम नहीं देबो ले ठोरो पोछ ले ले, ले पोछ ले ले गमछा लख ले ले ले ठोरा पूछ ले ले ले दो सुनी तो तोरा से हम ओते दूर से आबै छियो मिलै लए बार बार ससुरारि से तऽ आबै छियै तोरे खातिर सबके छोड़ि कऽ आ तू उ घरवाली के नाम लैत रहै छी बार बार नहि ली ना तोरा हम हे कते तऽ ले प्यार ने। करै छियो अपन घरवाली से बेसी प्यार तो हम तोरे करे छियो या या कनी प्यार कर ले ले या, ले ना तऽ चुप रह, या आ, देखी तो कते छनगर लगे है कते निक लगे है बाप रे एहिना अपना आरके बादमे मिलैत रहियै मिलैत रहियै हमेशा मिलैत रहियै हम लेकिन की करियै हम अपन घरवाली लग सुतल रहै छियै ने बाकी तऽ फेर- हम- नहि मतलब सुन हम तोरे समझ के हम सुतल रहै छियौ अच्छा तू हमरा एते चाहै छी हँ बड़ चाहै आ ने सुन ने अपना आरके अबरी बार मेलामे भागि कऽ चलबै हँ हँ देखै लए हँ हँ अपनोके दुनू गोरा गाना गाबी ने एकोटा गाना गाबा हाँ सजनी हमर देखू एक नजर बिजली ना न गिराबू दिल पर हम यही के दीवाना तुम दीवानी हमर देखू एक नजर देखू न एक नजर आ, एक तो हम एक नजर की हजार नजर देखे छियै ठीक है

की चक्कर है ओकर समझ में हमरा समझ से बाहर है हम पगला गेली ओकरा बिना शादी ब्याह कर देते खर्चा केली की की- देखै नहि छियै कतऽ गेलै नहि गेलै भनसा भातके कोनो ठेकाने नहि है ई छोरी एकदमसँ बुझाइ जेना बिगड़ि गेलै की भऽ गेलै। घड़ी घड़ी कहैत रहत नहिरा जायब नहिरा जायब नहिरा जायब कैलाकि ससुरामे तऽ ओकरा नीक नहि लगै है आ घर पर एक रति टिकै नहि है देखै छी हम गेलै ई कतऽ से आइ मथ नहि गड़तौ ले ना धीरे धीरे अच्छा अच्छा अच्छा गड़े हो मथ नहि ले ना बाप रे खौ निक गाल लग हम कोन शैम्पू लगेने छी गाल में सारा केहन कलजुग चलि एलै जहिया ने तहिया पर के छी छी छी छी छी रे लाजो शरम नहीं है ओकरो के है नहीं है क्या नहीं करिए भाई अरे बाप रे तू हमर गाल लाल कर दली चुम्मा लेते लेते बाप रे बाप आए गए तू आइए कथी करे जी गए उठता उठता आए गए तोरा लाज शरम हो ओकरो कि नहीं के है गए के है सुहाय तब अब हम बुझलिए जे तोरा ससुरा में किया नहीं मन लगे हो नहीं नहीं नहीं बाबूजी उ फेकना छोड़ा छी हमरा आंख में पड़ गेल रहे कचरा हां वह निकाले यहां तक दे छलिए आए गए आंख में कचरा निकाले छले ग गए हम ये गमछा ओढ़ के तू सब करे चली गए फूक रहे हां पता छलिए हां ना खा तू एक भिनसर निकलल छ घर से सु- सुआइत तू ओतऽ कहैत रहै छी सुआइत कहैत रहै छी ससुरामे हमरा मोन नहि लगैया संगे घरवलाके धोखा दै छी आ अइया जे है से अपना चुम्मा चाटी अहाँके लम अथी खेलैत रहै छा तऽ लाज शर्म हो ओकरा कि नहि हो आँय आँय यै बापके पगड़ी गिरो भी गए पगड़ी गिरो भी आबो नहि हम ओहिना कहै छियौ ने कचरा घुसि गेल आँखिमे कचरा घुसि गेलै गए तोरा कोन कचरा घुसलौ कि ने हमरा आब मालूम चले आब बोली कि नहीं ए, हमर तो की कौन मुंह लऽ के हम गांव घर में जेबे गए ओकरो से पूछो ना अब ओकरा से पूछे रे ले ककर बेटा छी हैं? ककर बेटा छी तू हमे हमे बुढ़वा के बेटा छी बुढ़वा के बेटा आरो बुढ़वा के बाबा, बेटा हम तोरा केना घर में मारै माय छौ? बहिन नहीं है तोरा घर में माय बहिन नहीं है हैं रो जे तू हमरा धिया पुता पर नजर डाले छै हमरा बेटी पर हैं? मैं हैं रो एगो गलती भऽ गेलै गलती भऽ गेलै आय रे देखे नहीं छी शादी शुदा है देखे छी तू है को हमहू तो शादी शुदा अरे शादी शुदा करो घर उजार भी तू आय तो बहु बेटी के साथ में जेना कोई करतो हमर धिया पुता तोरा खेल लगतो तोरा खेल लगतो खेल लगतो छोड़ न दो तो ओकरा ने मारे चलो घर चलो घर तोरा तो हम घर में टपा नहीं देबो अब तू चल आइ साँझ तोरा हम दऽ अबै छियौ आ ओ को बेर जे फेर कभी जे नहिरा गेलियै नहिरा जेबै तऽ देखै छी मार चप्पल मार चप्पल मुँह हम लाल कऽ देबो छोड़ी ओ को बेर जे हमरा तू कहली कि आब हम- बाबू हमरा नहि नीक लगैए चलब तऽ आब हम बुझलियै तोरा ओतऽ किया नहि नीक लगै हौ बुझला कि ने कतऽ गेलै छोड़ा गए छोड़ा गेलै कतऽ चल तू आइ ककर बेटा छलै गए ओ ओहि टोलमे घर छै ओहि टोलमे है

कते पैसा रुपया खर्चा कर कर शादी ब्याह के लिए हाँ। नाक कटवा देल गो नाक हमर कटवा देलक। नाक की कटवा भेला से कथी ले ई ब- भाषा बोलै छ देलक। गई ससुरा में कहत रही जे हमरा नीक नहीं लगैया नीक नहीं लगैया हाँ ई त बड़े आबै छ नै हरा कैला ने नीक एके लगै। महीना दस दिन पन रहे दिन पर गई वही गाछी में देखल एकटा छौड़ा के संगे चोच में चोच लटकावे छै लेकिन आँय गे तोरा लाज नहि होइ छौ थुथनामे आँय बा तब तू ओते कहै छी कि हमरा नैहरामे नहि मन लगैए साउस ननदि झगड़ा करैए हमरा घरवला प्यार नहि अतऽ तोरा दोसरे तो तोरा प्यार करैके चक्कर छलौ तऽ तू कतऽसँ रहबी ससुरामे बास केनाके हेतौ हूँ, ए लाज नहि होइ छ मुँह ओना घुमबै छी गे दैया सुन गे धोरना के ई नाक कटा देतऽ बुझलऽ नहि तऽ कटा देलकै कटा देलकै आब बाबूजी ओ कुमारे के हमर प्यार तो छी। कुम्हारे का छलो तो बाप का कह के तही ना बियाह कर लेती देखी ना उ छोड़ा के बाप बियाह कर देलकै तें से तो तें से तो आप छूट गेलो ना आप भूल ना जे गेलो पहले से भ गेलो आप घर वाला एते सुंदर छो हैं जागीर खाइ छो नौकरी छो घर वाला के तकरा संगे खुशी से रहबी तो कते नीक हेतो आ ई जैसे मुंह कारी करवावे ले बापो के नाम डूबेबही आँय ससुरोके नाम डूबेबही नाक झट कटेबही नीक लगतऽ बाबूजी ऐसे नहि होना करबै लए जा हे अखनी कोइ नहि बुझना छ अब नीकसँ आब तू बच्चा नहि रहि गेलही बुझलिही आ कुमार नहि छीही अखनी पहिले तऽ एक घर केना कऽ कट दियो बियाह कर लेती को अखन तऽ दुई घर ससुर ससुरो नहि रो चलि जेतो लए जा काका लए जा हम नहि कहबो ककरो लए चल छतरिया चल चलो जो जो चल तू गाम पर चल धुर केहन लोक लोक सब चलि आबै छै केहन केहन